Mae pobl ifanc mewn sefyllfa mwy bregus nag erioed o'r blaen a materion o'r fath yn cael effaith uniongyrchol ar ein dyfodol ni. Mi fydd addysg safonol yn seiliedig ar wleidyddiaeth Prydain yn ac yn ehangach, yn sicrhau fod dyfodol cenedlaethau iau wedi'i diogelu. Fel y sonioyd eisoes, y materion y gwnaethom bleidleisio o'u blaenoriaethu yn ein tymor dwy flynedd cyntaf yw iechyd emosiynol ac iechyd meddwl, Sbwriel a gwastraff plastig a sgiliau bywyd yn y cwricwlwm. Bydd fy nghyd-Aelodau yn helaethu ar y gwaith sy'n digwydd ym mhob un o'r meysydd hyn yn y man. Er mwyn i'n gwaith fod yn effeithiol, ac er mwyn i Senedd Ieuenctid Cymru allu cynrychioli holl bobl ifanc Cymru, mae'n hanfodol bod perthynas rhyngom ni a'r Cynulliad, Mae'r datganiad, a ddarllenir gennyf yn fuan, yn amlinellu'r egwyddorion i'r ddau sefydliad weithio gyda'i gilydd a'r hyn y gall pobl ifanc ei ddisgwyl gennym ni. Pleidleisiodd Senedd Ieuenctid Cymru yn ddiweddar i gytuno'r datganiad, ac rydym newydd gynnal digwyddiad yn y Pierhead i bwysleisio pwysigrwydd heddiw o ran sicrhau bod ein gwaith yn cael ei ystyried gan y Cynulliad. Dyma'r datganiad, Senedd Ieuenctid Cymru a'r Cynulliad. Mae'r datganiad hwn yn nodi'r egwyddorion sy'n sail i'r berthynas rhwng Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Senedd Ieuenctid Cymru i sicrhau bod gan bobl ifanc yng Nghymru llais ar y lefel uchaf. Bydd Senedd Ieuenctid Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau bod materion, penderfyniadau a gwaith Senedd Ieuenctid Cymru yn cael eu harwain gan ei haelodau a'r bobl ifanc y maent yn eu cynrychioli. Sicrhau bod gwaith Senedd Ieuenctid Cymru yn rhan annatod o'r broses gwneud penderfyniadau a strwythurau democrataidd yng Nghymru. Parhau i wella'r ffyrdd y mae pobl ifanc yn cymryd rhan mewn prosesau gwneud penderfyniadau yng Nghymru yn unol ag Erthygl 12 o Gonfensiwn Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn, sy'n datgan bod gan bobl ifanc yr hawl i ddweud eu barn yn rhydd ac i'w barn cael ei ystyried. Ymrwymo i hawliau pobl ifanc i gael y cefnogaeth sydd ei hangen i ymgysylltu â gwaith Senedd Ieuenctid Cymru a'i hannog i weithio, cyfathrebu ac ymgysylltu yn nwy iaith swyddogol y Cynulliad. Sicrhau y gall pobl ifanc gyfrannu mewn amgylchedd hygyrch, cynhwysol a diogel.

Diolch.
Galwaf ar y Prif Weinidog, Mark Drakeford.
Wel, Llywydd, diolch yn fawr a diolch wrth cwrs i'r pob aelodau'r Senedd ieuenctid. A mae'n bleser mawr i fi gymryd rhan yn y trafodaeth pwysig yma heddiw a, a dwi'n diolchgar i bobl ifanc sydd yn cyfrannu. Diolch i bob un ohonoch chi am eich sylwadau meddylgar a deallus. A mae Cymru'n arwain y ffordd gyda hawliau plant a phobl ifanc, a mae'r Senedd Ieuenctid yn enghraifft pwysig arall o sut y gallwn ni gryfhau ein democratiaeth drwy cynnwys chi fel bobl ifanc yn ein trafodaethau. Mae gennych chi safpwynt unigryw i gyfrannu a rydyn ni angen clywed eich sylwadau ar faterion mawr sy'n wynebu Cymru heddiw.

Ga i ddweud, y Llywydd, mae creu Senedd Ieuenctid Cymru yn un o lwyddiannau mwyaf Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac mae mor bwysig o ran cryfhau llais pobl ifanc yma yng Nghymru. Hoffwn yn gyntaf oll ddiolch i aelodau'r Senedd Ieuenctid a agorodd y ddadl hon am eu hiraethau arbennig a deallus. Mae'n gwbl glir bod eu cyfraniadau wedi cael eu ymchwilio a'u hystyried yn dda iawn a maent yn sicr wedi rhoi digon i ni feddwl am Wrth ystyried shwt yr ydym ni fel Aelodau Cynulliad yn mynd i'r afael â rhai o'r materion pwysicaf sy'n wynebu ein cymdeithas. Wrth gwrs, y pwnc cyntaf y mae'r Senedd Ieuenctid wedi dewis canolbwyntio arno yw iechyd meddwl a lles emosiynol, sy'n fater holl bwysig i bawb yng Nghymru. Ar yr ochr hon i'r Siambr, ry'n ni yn awyddus i weld mwy o waith yn cael ei wneud i annog mesurau ataliol cryfach ac ymyriadau cynnar, er enghraifft, ry'n ni am weld ysgolion ledled Cymru yn cymryd camau i ddatblygu ymwybyddiaeth ofalgar yn ymgylchedd eu hysgol ac ry'n ni am i gyflogwyr edrych ar ffyrdd y gall eu busnesau ddarparu cymorth mwy cefnogol i'r rhai sy'n byw ac yn gweithio gyda chyflyrau iechyd meddwl. Yn ni eisoes yn gwybod fod amaethyddiaeth yn cario un o'r cyfraddau hunanladdiad uchaf ac felly dw i'n credu ei bod hi'n deg dweud y gallai unrhyw un ohonon ni ei chael hi'n anodd ymdopi â'n iechyd meddwl unrhyw bryd yn ein bywydau. Nid oes ots ble i chi'n byw neu ble i chi'n gweithio, i ni gyd yn ddynol ac felly allwn ni gael trafferth gyda phryderon a phwysau unrhyw amser o'n bywydau. Felly, mae'n hanfodol bod dull Llywodraeth Cymru o ymdrin ag iechyd meddwl yn cwmpasu ei holl feysydd polisi, fel bod Llywodraeth Cymru'n ystyried yr effaith y gall ei strategaethau ei chael ar lles iechyd meddwl pobl pan fyddant yn cyflwyno strategaethau ar gyfer yr economi, yr amgylchedd a thai. Dwi'n hynod o falch fod y Senedd Ieuenctid wedi dewis Sgiliau Bywyd yn y cwricwlwm fel ei ail flaenoriaeth oherwydd mae fy nghyd-aelodau a minnau wedi bod yn ymgyrchu dros hyn ers peth amser. Mae fy nghyd-aelod Suzy Davies, er enghraifft, wedi bod yn arwain y ffordd wrth alw am ddifribrylwyr i gael eu rhoi mewn ysgolion ac i ddysgu sgiliau cymorth cyntaf pwysig fel CPR mewn ysgolion ledled y wlad. Mae fy nghyd-Aelod Mark Isherwood hefyd wedi bod yn galw am ychwanegu iaith arwyddion Prydain at y cwricwlwm cenedlaethol ac am fynediad gwell at wasanaethau iaith arwyddion i blant a phobl ifanc yn meysydd iechyd a thrafnidiaeth gyhoeddus. A fydd Aelodau yn ymwybodol mod i wedi galw am well gwasanaethau cymorth i blant ac bobl ifainc sy'n cael trafferth gydag awtistiaeth gan gynnwys hyfforddiant i athrawon a gweithwyr addysgol fel bod dysgwyr ag awtistiaeth yn cael mynediad at y gofal a'r cymorth priodol drwy'r system addysg. A, yn olaf, Llywydd, dw i'n falch taw trydedd flaenoriaeth y Senedd Ieuenctid yw taclo sbwriel a gwastraff plastig. Mae'r pwnc yma'n sicr wedi ei wthio i frig yr agenda gwleidyddol yn ddiweddar oherwydd rhaglenni fel Blue Planet sydd wedi codi ymwybyddiaeth y mater yma ymysg y cyhoedd. Mae digon o enghreifftiau o arfer da ledled Cymru sydd yn delio â sbwriel a gwastraff plastig ond mae'n glir fod angen i ni wneud fwy i hyrwyddo'r gweithgareddau hwnnw a mae yna gyfrifoldeb gyda ni gyd fel unigolion i fod yn llawer mwy cyfrifol ar fel i ni mynd i'r afael â'r problem enfawr yma. I ni gyd yn ffodus iawn i fyw mewn gwlad mor brydferth, ond er mwyn cadw ei harddwch ar gyfer y bobl ifanc sydd gyda ni heddi ac i'r cenedlaethau y dyfodol, mae'n hanfodol ein bod ni'n gwneud popeth o fewn ein gallu i'w ddiogelu a'i gadw'n lân. Felly, wrth gloi, Llywydd, gaf i unwaith eto, o ran y Ceidwadwyr Cymreig, ddiolch i Aelodau'r Senedd ieuenctid sydd eisoes wedi siarad am eu cyfraniadau ac hefyd i holl Aelodau'r Senedd am y gwaith da maen nhw wedi wneud yn barod yn yr amser byr ers iddynt cael eu ethol. Edrychaf ymlaen at glywed mwy gan y Senedd ieuenctid ar eu blaenoriaethau yn y dyfodol ac i weithio'n agos iawn gyda nhw i ddatblygu eu syniadau a sicrhau bod y syniadau hynny yn cael eu gwireddu ac wrth gwrs

Yn y dyfodol, mae yna lawer mewn gwleidyddiaeth uh, sy'n destun digalondid. Y priniad rhwng yrfa fel, fel newyddiadurwr neu fel gwleidydd yn hun, mae difaterwch yn rhywbeth sydd wedi bod yn, yn peri pryder uh, i fi. Uh, yn fwy diweddar, mae uh, anoddefgarwch mewn gwleidyddiaeth yn rhywbeth ddyla, dwi'n meddwl, yn poeni ni i gyd. Felly mae cael rhywbeth i wirioneddol i ddathlu mewn gwleidyddiaeth yn braf iawn ac mae gweld ffurfio a dilyn datblygiad y cynnar yn Senedd Ieuenctid Genedlaethol ni yn rhywbeth sy'n destun balchder mawr i ni gyd. Senedd Ieuenctid sy yn rhoi cyfle nid yn unig i bobl ifanc leisio barn, ond hefyd sy yn fodd o godi ymwybyddiaeth ymysg pobl ifanc ledled Cymru o'r system wleidyddol, y system seneddol da ni'n rhan ohoni a sy'n cael effaith ar eich bywydau chi gyd. Ac wrth gwrs, Senedd i Entiti'n blatfform i ddylanwadu go iawn ar benderfyniadau. Mae'ch Senedd chi yn llwyfan i helpu pobl ifanc drwydda chi i ddod yn rhan o wneud y penderfyniadau hynny sy'n mynd i siapio y'ch dyfodol chi i gyd, a dwi'n edrych ymlaen i weld hynny'n dod yn fwy a mwy amlwg wrth i'r oedran pleidleisio gael ei ymestyn i rhei sy rhwng uh, 11 a 19 uh, oed. Felly mae'n wych uh, gweld eich bod chi wedi mynd ati'n syth, wedi penderfynu rhoi ffocws clir ar dri testyn sy'n bwysig i chi, yn wahanol i genedlaethau y gorffennol, dwi'n meddwl, uh, mae'ch cenhedlaeth chi wedi deall pwysigrwydd a gwerth Siarad am iechyd meddwl, mae dealltwriaeth o gyflyrau iechyd meddwl yn well nag erioed, ac mi all pwysau, dwi'n meddwl, y Senedd ieuenctid sicrhau bod ymchwil a chefnogaeth a gwasanaethau iechyd meddwl a llesiant yn dod yn rhan gwbl greiddiol o brofiad addysg, iechyd, gyrfaol a chymdeithasol pobl ifanc ar hyd a lled Cymru. Mae sgiliau bywyd wedyn ar y cwricwlwm yn ardal bwysig iawn i roi sylw iddi hi. Um, mae troi o berson ifanc i oedolyn yn rhywbeth gwych. Da chi'n amlwg yn mwynhau y cyfnod yma yn eich bywydau. Dwi'n cofio'r cyfnod efo cyffro a hapusrwydd mawr, ond wrth gwrs mae yna heriau yn dod yn y cyfnod yna mewn bywyd o fod yn gyfrifol yn ariannol, gofalu am ych iechyd eich hunan neu gofalu am iechyd pobl eraill drwy CPR uh, ac yn y blaen. Felly ie, be am sicrhau bod y gefnogaeth da chi eisiau ei gael uh, yno i chi drwy'r system addysg. Ac mae'r ymwybyddiaeth gynyddol wedyn sy'n tyfu uh, ar ein ffordd wastraffus ni o fyw yn galonogol iawn hefyd, uh, a chi, bobl ifanc sy'n arwain mewn gymaint o ffyrdd, yn cynnwys ar y defnydd o blastig. Felly, efo'ch help chi, mi all Cymru uh, gael gwared ar rai o'n patrymau diog a di-feddwl o fyw. Felly, bwrwch ati hi. Uh, cofiwch y bydd cefnogaeth uh, a phlatfform y cynulliad yma o hyd i chi, ond mae hefyd yn bwysig i ni beidio ymyrryd yn eich gwaith chi a gadael i chi liwio y ffordd. Go for it. The reins are very much uh, in your uh, hands. You are firmly in control. It's been a pleasure to share

Mi fyddai'n galw nawr ar aelodau Senedd Ieuenctid Cymru o bob un o'r rhanbarthau, ac yn gyntaf i Ifan Jones, uh, aelod Ynys Môn. Ifan Jones.
Prawn da pawb. Mae bod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru yn y misoedd dwytha wedi bod yn fraint a dwi wedi cael gwneud ffrindiau hefo'r pobl ifanc anhygoel yma. Yn Rhanbarth y Gogledd, rydym wedi bod yn gweithio efo'n gilydd ar sawl topig yn cynnwys Sgiliau Bywyd yn y Cwricwlwm a fyddwn nhw'n cynnal digwyddiad hefo pobl ifanc eraill ym Mhrifysgol Glyndŵr yn fuan i gael clywed eu barn nhw amdano. Mae'n hynod o bwysig bod llais bob person ifanc yn cael ei glywed, er eu pellter o'r brifddinas, a rwyf yn falch iawn cael cynrychioli Ynys Môn a sicrhau bod lleisiau pobl ifanc fy mro yn cael eu glywed yn y Senedd. Rydym hefyd wedi bod yn trafod am iechyd meddwl a be' fedrwn ni fel Senedd Ieuenctid i wneud er mwyn helpu y bobl ifanc sy'n gorfod gwynebu hunllef wrth geisio cael y cymorth iechyd meddwl priodol. Rydym wedi cael cyfarfod sawl Aelod Cynulliad, yn cynnwys Rhun ap Iorwerth ac Ann Jones, sydd wedi bod yn ddiddorol iawn wrth i ni ddarganfod mwy am eu rôl ac a gweld eu cefnogaeth tuag at y Senedd Ieuenctid. Er ein bod ni yma heddiw i ddathlu, rhaid cofio fod 200,000 o blant mewn tlodi yng Nghymru, cannoedd yn gorfod disgwyl misoedd am gymorth iechyd meddwl, ac mae'r byd o'n cwmpas yn cael ei ddinistro gan newid hinsawdd. Mae'n rhaid i ni, fel cynrychiolwyr Cymru, weithio hefo'n gilydd i greu gwlad gwell a mwy chydradd i pawb. Mae ganddo ni ddyletswydd i sicrhau bod pob pobl ifanc Cymru yn cael y dechrau gorau posib i fywyd. Ni ddyliwn orfod disgwyl fisoedd am gymorth iechyd meddwl, ni ddyliwn orfod dioddef mewn tlodi, ni ddyliwn orfod poeni am ein dyfodol. Diolch.
Siaradwr nesaf yw Alice Hall, Aelod y Rhondda.
Diolch, Llywydd. Rydw i'n hynod o ddiolchgar i gael fod yma heddiw er mwyn dathlu digwyddiad mor bwysig i hanes Cymru, sef sesiwn cyntaf ar y cyd rhwng y Senedd Ieuenctid a'r Cynulliad, y sesiwn gyntaf o'i fath yn y byd, a hynny yn ystod yr ugeinfed flwyddyn o ddatganoli. Dwi yma yn cynrychioli fy nghyd-Aelodau o De-orllewin Cymru heddiw. Ers cwrdd am y tro cyntaf ym mis Chwefror, rydym ni fel aelodau ranbarth y de-orllewin wedi ymgymryd mewn llawer o bethau gwahanol er mwyn cwrdd â phobl ifanc. Mae rhai aelodau wedi cynnal gwasanaethau ysgol ar y waith y Senedd Ieuenctid, tra bod rhai wedi cynnal sesiynau llai gydag unigolion, grwpiau fach a grwpiau ieuenctid lleol. Mae rhan fwyaf ohonom ni hefyd wedi cwrdd â llawer ohonoch chi, Aelodau Cynulliad, er mwyn trafod problemau yn ein ardaloedd ni, neu i sgwrsio am mudiadau ac achosion rydym ni'n cefnogi. Tua mis yn ôl, es i gwrdd â Liam Wood lle buom ni'n trafod period poverty a diffyg cymorth i ddisgyblion a phobl ifanc sy'n dioddef o broblemau iechyd meddwl. Rydym yn cymryd ein rôl o gynrychioli llais pobl ifanc ein ardaloedd lleol ni o ddifrif, ac yn ddiolchgar am yr amrywiaeth o gyfleon trwy'r Senedd Ieuenctid i sicrhau bod modd i'r lleisiau yma gael eu clywed. Fel rhanbarth, rydym ni wedi cwrdd yn ein pwyllgorau i drafod sut i symud ymlaen gyda'r achosion dewisom ni fel Senedd Ieuenctid, sef sgiliau bywyd yn y cwricwlwm, sbwriel a gwastraff plastig, a chefnogaeth iechyd meddwl ac emosiynol. Ein prif ffocws ar hyn o bryd yw sgiliau bywyd yn y cwricwlwm, gan fod y cwricwlwm newydd yn cael ei gyflwyno y flwyddyn nesaf. Er mwyn casglu barn pobl ifanc yn ein rhanbarth, rydym ni fel Senedd Ieuenctid wedi cyhoeddi holiadur ar-lein. Rydym ni hefyd yn edrych ymlaen at ein digwyddiad mis nesaf lle mae athrawon, disgyblion a grwpiau ieuenctid wedi cael eu gwahodd er mwyn ymgymryd mewn sesiynau holi ac ateb a llawer o weithdai gwahanol. Mi fydd y digwyddiad yma yn Abertawe yn ein galluogi ni i weld safbwyntiau pobl o dros de Cymru i gyd ar mater sgiliau bywyd yn y cwricwlwm, ac hefyd yn eu alluogi nhw i siarad efo ni a llawer o bobl arall fel unigl am y peth. I gloi, hoffwn i ddiolch eto i chi am wrando arna i heddiw, ac am yr holl gefnogaeth rydych chi fel Aelodau Cynulliad Cymru wedi rhoi hyd yma, ac yn parhau i roi i ni yn ystod ein tymor ni fel Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru. Diolch.

And so far, it has been great to be a representative for them. Thank you.
A siaradwr nesaf felly yw Kai Phillips, a Kai Phillips yw'r aelod dros Gorllewin Gyfyrddin a De Sir Benfro. Kai Phillips. Diolch, Llywydd. Pnawn da, ac mae yn bnawn da iawn yma yn y Senedd. Fy enw i yw Kai Phillips a dwi'n aelod Senedd Ieuenctid dros Orllewin Cyfyrddin a De Sir Benfro. Mae heddiw yn ddiwrnod hanesyddol a phwysig gan ei fod yn rhoi cyfle i ni gwrdd a chyd-weithio gyda'r aelodau hŷn. Ar un ochr, profiad a doethineb. Ar yr ochr arall, brwdfrydedd a syniadau newydd. Gobeithio gallwn gyd-weithio i ddatrys rhai o'r problemau mawr sy'n ein gwynebu fel cenedl. Mae hefyd yn ddiwrnod i ddathlu ugain mlynedd o ddatganoli, Ac wrth gwrs, roedd canlyniad Sir Gaerfyrddin wedi sicrhau ie bendant i sefydlu Cynulliad i Gymru. Rwy'n falch iawn o gynrychioli fy nghyd-Aelodau yn rhanbarth canolbarth a gorllewin Cymru. Dyma ardal sy'n godidog iawn gyda traethau, mynyddoedd a chefn gwlad. Mae yna saith aelod yn y rhanbarth, sef Arianwen, Lois, Caleb, Emily, Rhys, Ellie a fi. Ni yw'r Magnificent Seven y rhanbarth, ac ers Calan Ethol rydym wedi cyfarfod dwywaith a thrafodwyd pynciau llosg sy'n bwysig i bobl ifanc ac yn benodol y tri mater a gafodd ei ddewis yn ein cyfarfod seneddol cyntaf. Mae'n braf adrodd nôl ein bod wedi derbyn ymateb positif gan bobl ifanc ein rhanbarth. Mae'r Aelodau wedi codi ymwybyddiaeth mewn gwleidyddiaeth ac ennyn diddordeb mewn materion lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Rydym yn sicr bod ein presenoldeb ar wefannau cymdeithasol wedi helpu i godi proffil gwaith y Senedd Ieuenctid. Er hyn, sdim byd gwell na chwrdd wyneb yn wyneb â'n cyfoedion a chael sgyrsiau am yr hyn sy'n bwysig ac yn eu poeni, er enghraifft, drwy waith gwych Cynghorau Sirol Ieuenctid fel yr un yn Sir Gâr. Hefyd, mae nifer o Aelodau wedi bod i ymweld ag ysgolion a sefydliadau yn ei ofalaethau. Yn ogystal, bu fy Aelodau yn mynychu rhai o'r digwyddiadau mwyaf haf, fel yr Eisteddfod Genedlaethol a'r Sioe Frenhinol, er mwyn casglu barn pobl ifanc. Ac edrychaf ymlaen yn bersonol at glywed barn ymwelwyr ifanc yn y sioe. Mae'r ffyrdd hyn o ymgysylltu gyda phobl ifanc yn sicrhau bod pawb yn cael y siawns i ddweud eu dweud. Mae'r digwyddiad a'r ddatganiad heddiw yn mynd i rhoi sylfaen cadarn i'r Senedd Ieuenctid a fynyddoedd i fod. Mae'n rhoi sicrwydd a hyder i Aelodau Senedd Ieuenctid wrth wneud gwaith yn eu hardaloedd lleol ac o fewn eu phwyllgorau. A bydd eu gwaith a genelir i bwrpas, gan fydd y Cynulliad yn gwrando ac yn gweithredu ar yr hyn sydd gan yr ifanc i ddeud. Rydym yn edrych ymlaen at yr her. Diolch.

Pob hwyl i ni oll, a diolch i gyd.
Yn unol, yn, yn unol â rheol sefydlog 11.15, mae'r Pwyllgor Busnes wedi penderfynu y cynhelir y bleidlais ar ddiwedd y ddadl yma ar y cynnig, ac mae'r Senedd Ieuenctid eisoes wedi cytuno'r datganiad ar y cyd, a dwi'n nawr yn galw felly am bleidlais o'r Cynulliad Cenedlaethol ar y cynnig ar y datganiad ar y cyd. Agor y bleidlais. Cau'r bleidlais. O blaid 48, neb yn ymatal, neb yn erbyn, ac felly mae'r datganiad ar y cyd a'r gydweithio gyda'r Senedd Ieuenctid wedi baso'n unfrydol gan y Cynulliad uh, Cenedlaethol.